I'm glad ni we spent a bit more time mondo wa waketo gimiluongo ni context mar the state of the nation. Koro wadwa dhi e, e wach mar health ni eri, you know. Uh, the, the government did make a policy mar moving people from the National Health Insurance Fund to giterowa into Social Health Insurance Fund moluongo ni SHIF ma giform gima miluongo ni Social Health Authority. To wasewinjo ka ji mang'eny complain jo kpmdu osebedo ka complain uh, civil society osebedo ka complain um, lakini serikal to wacho nang'o ni this the enemies of kenya will be put to shame the president wacho sg what is your, under, what is your understanding mar state of the nation mar health of the nation ing'e ni odongo nitiere gigo ma kidhi dwaro kony mm. to idhi kendi ni wuon tiwinjo kiyudo kony kata ok iwinjo kony Kiwinjo ka ji ywak ni shif ok ti, nyiso ni nitiere adiera moro e iye. Nyalo bedo ni nitiere ok en ma kaka ji kete lakini adiera moro nyaka bed e iye nikech ka ituo to idhi e osiptal to ok othiedhi. Idhi e osiptal to ng'isi ni shif system olwar pod ok ti. Obviously ibo complain. Yeah. To kidhi e osiptal tiyudo ka system tiyo kendo piny chopo to penyi ni oh in odongo oh, i- i- iwinjo nang'o to idwa nang'o to piyo piyo to oseng'isi kama daktari nitie to isemi- isepimi to oseng'isi gima chal rach kodi to osemiyi yath tiwuok ng'ama nya ywak onge Koro kiwinjo ka ji ywak, nyiso ni nitiere gima ji ok yud kaka ne giparo. Mar ariyo, ing'e ni ji wuok e sistem mane tiyo. Mm. Koro wadonjo e sistem manyien. Sistem mar NHIF ne ji ne ki- ji ochopo kama ka nidhi kode gi gi kadi to ni iyudo kaka inyalo yudo thieth kendo ji ne pake. Koro ji wuok e sistem mane tiyo to ji odonjo e sistem ma eka chakore. Koro imi neno ka difference nitie nikech ji nong'iyo ni ka in gi si- kaka awinjo ka jomoko wacho ni jogo man gi tuoche moko machando ji gi kane idhi e osiptal to ni mi gini piyo piyo to idonjo titiyo to i- i- ithiedhi tiwuok to sani iyudo ka inyisi ni rit monde dak achiel riti sama ngima ochopo riti saa adek riti saa ang'wen tihinyori ituo koro mano emwaneno aparo ni kama makosa notimore ne en ni Ne digi timo transition moro ma NHIF tiyo nyaka SHIF system gisetemo ba koro osemako laini koro tiyo. Mm. Ng'e ne gisimo lain mar NHIF to lain mar SHIF pok ne gichwinyo. Koro by the time ne gi turn on uh, system mar um, SHIF to idoka en gi challenges ma is obvious ka ikelo system manyien. to koro aparo ni government should not live in denial mm. aparo ni gima onego bed government winyo ka ji ywak to giwacho ni wawinjo ywaku to unono to usfix mm. kech living in denial to ji winjo matek mano ema wang'o iji mm. ineno ka ji wacho ni aparo ni government ochaji mm. jogi ochawa ok winj wachwa mm. wawinjo matek wadhi e osiptal to kwanyalo yudo thieth to government winjo wacho ni gini tiyo koro aparo ni

a makeshift system ma kata ka en temporary ni ka chief ok ti to ng'ata ng'ata modhi e osiptal kik wuog mok oyudo thieth aparo ni mani system system monego bed ni wanyo kuom government the statement ni kata dibed ni chief o collapse kama ni idonjeno to ng'ato ang'ata kik wuogi e osiptal mok oyudo thieth mm. kapod wa fix system aparo mane manyalo anyalo paro diere moro mane wan gi ka ichako free secondary education mm. ka saitoti mane en jatelo mar migawo ubende ne en gi system moko ariyo ariyo mane chendo to saitoti nowacho ni kata dine bed ni system no ok ti to onge nyathi midhi riembe skul mm. nyathino nyaka dong' e skul kanyo osom ka pod watemo fix system mondo wane kaka sirkal biro chulo ne school fees mane onego bed ni sirkal chulo e secondary school. Koro aparo ni mago e gik monego bed ni wanyo kuom sirkal moloyo sirkal denying ni SHIF tiyo to SHIF ok ti, jogo ji dhi e osiptal to ji yudo ka gigo ok timre. Koro aparo ni gima timre ka en matter of communication mm. nyalo bedo ni kaka president wacho ni he means well nikech anyalo paro, a- aparo ni kaka jatelo ka iketo system in place you must ensure ni system no tiyo koro en oparo ong'eyo ni system obo tiyo he may not work now but he knows ni the system is going to work in future but even as he works for the system to work in future onego ne kaka sani for now Ng'ato ang'ata matuo modonjo osiptal kik wuog e osiptal kok oyudo thieth. Mano ka ochopo koro giko sama gini tiyo to onyalo nyiso jopiny ni ne nanyisou ni gini bo tiyo donge koro kantiyo lakini kochopo sa mwisho sama gwacho ni gini tiyo to ji- ji osetho ji osetho in, in, the, in, the, in the process taparo mano bende pod bro Bedo miye- malit ahinya. eh, bro miye eh, nying marach nikech ka an natero ng'ato e osiptal to koyudo thieth ba ng'ano otho lala kiny ti ibo nyisa ni gini ti ok apar ni I'll believe in you ok abelieve gima iwacho koro aparo ni for now sirkal nyaka ne gigo manyalo konyo jopiny nikech joma hinyore sana sana gin jopiny ma piny anyisi ni nitiere kategori ariyo mag insurance nitie jogo matiyo gi uh, private insurance scheme gin githiedhogi jogo maonge uh, private insurance scheme magi mahinyore nikech gin

The health committee no raise issues gi SHIF ma giwacho nang'o ni gini bedo rushed. Ne gitimo test last year, gitimo test and multiple counties ne gino failure ineno. Mar ariyo ne National Health Insurance Fund ne dwaro about 800 million shillings mondo gi improve godo system margi but pesa noduogo improve modonjo kia en ad- about is it about 100 billion shillings or 10 billion shillings mano bedo improve mondo giwacho nang'o mondo ginyiew godo ang'o ginyiew godo social health insurance fund system ineno KTMD wuoyo. The Kenya Conference of Catholic Bishops wacho ni Chief ok tito ginto gi run nyaka health centers ineno. Apenji niya, can you make us understand gimomiyo despite the loud cries mag jopiny iyudo ni samoro sirikal ok winj wach koso sirikal amua ni gima gitimo ni ber wabro chamo olemo gi mbele kaka wuono mebe kawuono ji ok ne ber mar gima sirikal timo ing'e gima timore mm. um, wan kaka wa socialisti wan wa believe ni health is a public good mm. hmm?
yeah. ng'ato ok onego ohinyre kata tho gi tuo nikech nitie bei mok onya chope mm. wawe mondo tho wuog e tuo moro amora nikech lakteche osetemo to rieko rum mm. you know, it, it's out of sheer lack of options mm. uh, koro health ok onego bed ni en gima bedi commercialized mm. tada ni wamigi in a bit of historical context Uh, for some of us mane wagrew up in the, in the 90s and 80s dong ne nitiega je dakteche moko mane ne giwuotho e gweng' gi ndiga you know they, they were doctors professional doctors mm. you know ko wuotho gi ni 80s no pod yonge wes go but i'm talking about 90s 90s and here okay okay ne ni tena yenye ba in go on yeah well i have quite some memory okay. you know ka gi wuotho yeah. uh, some of us who grew up in the villages eh? ngato ka tuo

Could it be ni maybe politics odonjo e conversation ni omiyo kata ko- koro wa, wa lose the main issues lal kanyo ero kaso koro we now muddy the waters and now it looks like ni the church has become partisan.
Odongo king'iyo kanisa Yeah. kopogore gi sirkal Jogo man gi osiptende kata kuonde thieth moloyo ng'ato ang'ata e pacho ka en kanisa. Yeah. Sana sana king'iyo kanisa mar Catholic, mm. gin gi medical facilities across the country. Mm. I'm sure ni other churches bende nigi medical facilities across the country but uh, Catholic nigi mang'eny moloyo gi duto te. Mm. Mar ariyo, koro ginya wuoyo ka gikia gima timore nikech um, institutions gi gi gi rely on pesa michulo gi ne gi rely le- from pesa michulo gi from uh, NHIF to nyiewo yedhe to githiedho ji koro you can imagine kama koro ji osebiro e osiptal to onge yedhe Yeah. onge pesa minyalo nyiewogo yedhe mondo thiedhgo ji Yeah. jogo sobiro kanyo to onego bed ni thiedhogi to then sama iyudo ka samo sometimes gi hudumia jogi on a reduced or a subsidized rates uh, mar ariyo health is a devolved function Monego bed ni wawinjo mang'eny moloyo kuom governors kata county governments. County governments ema nosekuongo ywak ni gini onge gini ok ti. Mar adek ni iwinjo iluongo nying KMPDU to gi kata nurses union mm. kata gi wan kaka jogo mochung' jotich nwaseywak mm. ka ka gini ne biro kendo niwachiwo very good proposal yeah. ni ka sirkal oneno ka NHIF ok ti The best way ne en dhi the National Service uh, uh, ma itiyo godo e piny mar US. National Health Service mitiyo go e piny mar uh, UK. Kama u make sure ni yie dhi gi dakteche ni hospital. Hmm. Ka un gi dispenser moro tok dalu kacha. Hmm. Tok to dispensary no nigi yath to nigi daktari. Ma ng'ama tuo wuok kanyo to dhie dispensary no tichiedhe to yudo yath odog dala. Hmm. Ng'ano madwaro maybe additional uh, maybe care, care. Mm. koro iko nyalo medo kodhi maybe private facility lakini gimitimo en ni osiptal mani tok dalo kanyono en gi daktari to en gi nas to en gi yien mano e kaka national health service tiyo kuchocha mm. nwatemo nwatimo proposal kamano to mana kaka iwacho ni experts owacho ni sirikal was more into getting the money mm. than making sure ni this thing is working mm. koro ka mano ok inyal timore to pod ok wabi neno ka wabobedo gi kwe e wach mar SHIF nikech mm -hmm. SHIF the way it is designed they have commercialized provision of health services mm -hmm. nikech sani koro ging'iyo pesa ma wuok kuom jotich to nowacho ni ka sirkal dwa kawo pesa ni kuom payslips mag jotich pesa ni okawe to dhi okete e public health facilities mm -hmm. pesa ni kosechoke ko jo, jo KRA osechoke to pesa ni obed disbursed to the county governments to county governments oket pesa ni e health facilities mondo ng'ato ang'ata madwaro thieth kik bed ni idwaro thieth samoro idak Kibira to idwa idwa idwa keli Kenyatta to there is a near the nearest uh, me- uh, health facility kanyo ichop kanyo to iyud thieth koro kiyudo ka idwa medo moko kata ni idwaro world class service kodi kimedo pesa to idhi e osiptal moro ma idwaro. Lakini onego bed ni the basic bedo provided in the, all the public health facilities nichako kanyo. To sirkal nodagi winjowa. Sirkal nowacho ni wan gima gidwaro gidwaro onego National Health Insurance Fund to gichako Social Insurance Fund magi sani gin kodoni. Koro kanyo emokelo koko sani nikech adiera mantiere mana giwacho ni ni dwa dhi e osiptal to nisige bedo kidhi kuom this regular checkups mm. tiyudo ka sani inyisi ni system opotho mm. tidwaro service no sano mm. ok en service midwaro the following day yeah. tiyudo ka service midwaro sano no ok inyal yudo tiyudo ka koro the situation deteriorates koyudo ka from there you have to go back home nikech again some of these services midhi manyo they are very expensive you cannot pay them from your pocket you rely on these insurance schemes mondo okonyi ka insurance schemes ok onego okonyi onego bed then the government has invested enough in that facility ma kidonjo tiyudo gima ni idwaro tiwuok ka koro idwaro extra ika koro ijalo medo pesa ni tidhi osiptal midwaro mm. erokamano anya sg uh, ah, magawi